Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tsamiša, ke re mošate go se moya ka Doctor Makgabo. Eh, today ke nyako shera le lena taba ye nngwe šene ke e bala ya go tšhoša gomme ke re ke e shere le lena. ka nako tše dingwe ge o s- gore o no o no bona dilo wa o no kwa dilo o no kwa dilo but o sa di bone ka mahlo re na le mokgolo wa go se tshepe gore taba tše ke di nnete okay ke rile ke bala eh, mo newspapeng ka kopana ka story se sengwe sa mošemane o mongwe ya tlhokofetšeng gona mo South Africa gona mo Limpopo. Ba re mošemane o o tlhokofetše ka March. Go tloga bo January go na le nako e le gore o ile a ba botša ka gae gore o lorile toro ye nngwe. Toro e la ga bolela ge ke e gopola gabotse toro e la o kare o rile o bona a ke sa gopola o bona molete or something like that and then o bona dinaledi a ke se na naledi tše di be di mo tlhaba goba jwang. so a ba botša ka mogae gore ba mo rapediše ba mo protect after a while o ka ra no lwala ka sepitinyana then a tlhokofale ga e le gore ke se bolela gabotse ka re ke kry-a e ke se bala mo ke goditše newspaper tša go fapana mo e le gore se se tla ka tsela tša go fapana gongwe ba tlhalosana o tlhokofetše jwang gongwe ga ba tlhalose ba ne e bolela ka mokgwa mongwe ba bolela se tša tlhokofetše so mošimane wa king ka matšhe wa tlhokofala mare ba re ga se no tlhokofala mmele wa gagwe o ka re tšere ma two hours gana moo ba o feta mowe o sa fiša ebile o sa le boleta a sa kwagale bjalo ka motho a hlokofetšeng ke ntho ya go dira gore ba seke ba kitimela go bitša hash ka re ba nagane gore mohlho mongwe maybe a ka tsoga until ba bona gore motho gape ga a tsoge ba bitša hash gomme a išwa moshareng. gomme ga le kua mošareng ga bantse ba fela ba ya ba ya go mmona go ba le ba ba ya ba tšheka tše ba di tšhekang ba kgwetše le gore gape mošemane o mmele wa gage o sa le boletsa ene ebile o sa tutetše kore o tshwana le wa motho e le gore wa phela ge motho a tlhokofetše mmele wa gage o swantše o thome go ba bothata mmele wa gage o ba bothata o tshwana go ba boleta ene ebile mmele wa gage wa tonya ga tshwanela go fiša ka gore moya o tšwile mo mmeleng so ka o dilo di different mmele o boleta ebile wa fiša o futhumetšwe jale ka mmele wa motho mongwe le mongwe yo e le gore wa phela so after two weeks oba three weeks a ntse a lane mmušare ebile ba feletša ba diseta gore a re no go no mmoloka ga gona se re tla go se dira ke nana gore maybe ke mistake wa mathomo ba swantse ba o dirileng ke nana gore ge ba bone gore mošimane o la mmele o boleta o tshwana le wa motho a phelago ntwa mathomo ba swantse ba ba e dirile nka ba ile ba nyaka ngaka ngaka e tle e tšhole ditaola e checke ka ditaola gore ke nnete mošimane o tlhokofetse ka nnete na nka ba ile ba hwetša dikarabo tša bona mohlomong ngaka nke be ile ya, ya ba thuša ka pela gore batho ba e le gore ba, ba, ba, kore ba, ba, ba, ba behind lekgo la mošimano ba palelwe ko feleletša mmereko wa bona gomme mošimano ke a tsoge goba ge e le gore ge ngaka e, e, e hwetše e le gore it is already too late a ka sa kgona go buša mošimano nkabe at least ngaka e ile ya bereka Setopo sa mošemane a sa le gana ka mola mmušareng. Ya se bereka gore setopo sela se tiye. Batho ba le ba, ba, ba leng responsible for lehu la gage ba se ka ba ba le maatla. Dilo tše ba nyaka go di dira ka yena ba palelwe. Mošemane e be ntho e le gore o robala boroko ba nnete. O tlhokofala ka nnete mo e leng gore o tla kgona go yo kopana le mangeloi a gage a boye go bona as an ancestor so ka baka la ka mokgwa e le gore mošwana o tlhokofetše ka gona and ka baka la ka mokgwa e le gore a bego a le ka gona ka mmušaneng ge ba ya ba mmona okay ba decidile gore ba no mmoloka le ge ba ya ba mmoloka ge ba mo tlhoboga o ba sa no ba ka mokgwa nna a sa le boleta ebile a sa futhumetše bjale ka mmele wa motho a phelago bjale ka mmele wa motho e le gore spirit sa se sa le gona mo mmeleng ba mmolokile ka matšhe and then ya re ka april ka di 27 tša april ge e le re ko gopola gabotse ya ke tšona 27 tša april ke taba tša ngwagono a se gale di diragetše ka 27 tša april kore ba nokwa after lekgo lela eish a ba kgotsofale ba belaela ba belaela mo dipelong tša bona ba belaela so go belela ga bona e be e le nnete e be le sešupo sa re ke nnete mošwena sa tlhokofale ba decide gore ba ya gana mola lebitleng la gage ba epolle lebitla ge ba epolla lebitla ga se ba kgoli tše ba di bonego ka re ge ba epolla lebitla lela ba bula lepokisi la gage ga se ba kgwetše mošimane la ba mmolokileng ga se ba kgwetše ngwana wa bo bona goba a se ba kgwetše ngwana bona ba hweditše Mpopi, a doll, Mpopi. So wa bona gore batho batho ba go seleka baloi ba na le e technology ya bona o ka se e fetše rena ge re lebelela motho re bona a tlhokofetše santefa Ga se yena o le a re mmonang ka kwa lebokising. Ke mpopi wa gona, ke magic wa bona. Rena ge re lebeletše motho ola, ga re, I mean, ge re lebeletše mola, re bona e le yena motho ola. Santefa ga se yena. Ba beile mpopi mola. Yena ba mo tšere. Yena ba mo tšere. So ba sa le shocked. Family e sa maketše ebile e kwele bohloko. ba ntho e ba e hupantše kore motlho mongwe o tla boya motlho mongwe o tla boya gae ka re ba bone ka kwa lebitleng ga se yena mara ge e le so a go easy gore a boye gae gore a boye gae kore family e ema eme e tšwele ka ntle ba e banya ke sangoma e strong e le gore e tla ba thuša possibility re a ka boa gae Islim ge a hweditše sangoma e strong a hweditše dihlare tše di strong yes ba ka kgona go mmuša ge e le gore bale ba mo tšerego ga se ba diri tše e le gore ba di dira ka gore go ya ka ka yona document e ke e balang ba bolela gore ba mo tšere ka gore ba rata go mo dira e zombie zombie re bitša setlotlwane ka sepedi e zombie so ge ba ya ba mo dira zombie re tlhela re kwa distory tša gore ge ba ga motho ba mo dira zombie ba na le ntse le gore ba mo kgathe leleme ba bangwe ga ba ba kgathe maleme o no felelela ka mokgono wa kgwetsa e le gore bile ba o romela kae kae wa sepela o ya nageng ye nngwe le seo ke motho wa mo polokwane limpopo motho o labile o kgona go sepela a ye bogauti a e nyaka mebereko gana mole ka gae ga ba mmone yena o gare o a bereka o kae kae kae kae wa ka mokgwa ba mmerekang ka gona ba mmereka ka tsela e leng gore a ka se tsebole a ile ka gae ka gae ba ka sele ba mmone o a tseba gore tshwanetse a phela ka o khuta yena a ka nna gana mola gauteng kae kae kae ka mo a dulang gona a bereka tšhelete ka metlha ga a gola e romelwa gana mola motseng o nola ba mo tšereng so go gabedi ge e le gore motlho mongwe ga se ba kgathe selo, maleme eng, o sa feleletše, mohlomongwe a ka kgona go boya, ba ka kgona go mmuša. Mara ge e le gore go na le tše ba di dirilego, go ka pala gore a boye. Mara ntho engwe ba ka kgonang go e dira ke gore a robale boroko ba nnete, a robale boroko ba nnete. So ke ke tše dingwe tša maleatlana a bathakathi. That's why batho re le botša ka mehla gore ke hlokomeleng. bothakathe bo gona ka montle ene bo strong so ka nako tse dingwe ga re believe dilo until ebile di re tlhagela goba di tlhagela ba ba leng mo gaufi le rena ene go ya ka document e ke ba dileng cause ke ba dile tše pedi already ya mathomo ge e bolela ba bolela ka ngaka e le gore e ile ya ba advise ya ba botsa ya re a go easy gore a boye ka baka la gore go na le batho bangwe ba family ba e leng gore ba involved so a go easy batho bangwe ba leloko ba e le gore ba involved go ra gore motho ga bolela so o checkile o bone gore go na le batho ba family ba e le gore le bona ba bile involved ka gare ga lekgola mošimanoke ena ya bobedi document e ke e bala e tlhalosa gore mošimano o bolokilwe ne a re a bolokilwe After dibeke-beke, o mongwe wa leloko a kopana le yena kae kae bola Gauteng. Ene a mmona gore ke yena ene a mo tseba. Then ke yona ntho ya gore a ba botše le kua gae gore gape ke bone so. Mo le le gore kua gae le bona ba bantši ba bilaela ka mokgola motho la bego a le ka gona se ba kgotsofale ka mokgola a bego a le ka gona pela tlhoko I mean after ga se no tlhokofala nako tše le nako tše ba ya go mmoloka go ba boleta mola mmeleng wa gagwe. le go ba borutho ke nto dira gore ba sepele ba yo ba yo epa lebitla ba check gore na kganthe go diragala eng ke nnete ba bula ga se yena so ke no ipotša e mmaka dj ka ipotša ka re okay e re ke share le lena yona this document ka le nyaka go e bala

Go ka dira gore a tlhokofale le se tlhe le ema-ema ka le sa nane gore a ka ba a tlhokofala. E reng pele ebile le ka re le dirang le dirang nke le check-eng. Check-ang gore na go diragala eng. Ge le kgwetše le gore motho lehu la gage ga se lehu la tlhago, motho ebile mohlomongwe ebile a ka no ba sa tlhokofale ka nnete goba motho lehu la gage le amana le bothakathe, baloi, kgopelang ngaka ya lena e ye e thekge setopo sela ge e thekga setopo sela ke ntho e la gore e direla goreng motho a tlhokofale ka nnete ba palele ko mo šomiša bathakathi ba kgona go bolaya motho ba mo dira e zombie wo ba berekela bathakathi ba kgona go bolaya motho ande ba fetše ba tše spirit sela sa gage ba ye ba se šomiše bošayedi ba ye ba ya go ba ye go seleka batho ba bangwe ka sona spirit sela ba bangwe ba kgona gore motho a tlhokofetše so ge e le gore ke motho e le gore o ba humile and a tšhelete tša gage e bentse e le gore ge ba mmolaya ka mokgonowe then ba nyako tša spirit sela ba dirang ba thwala ka sona gore ba hume ke spirit sa lucky motho o be a ena le lucky mo la phela o ba ena le mahumo a gage so ba dirang ba mmolaya ba tseba gore bona ba ya go thwala ka spirit sa motho le then ke nthong a tlo dira gore motho ono le a hlokofetšego ka baka la gore ba dirile e tea dilo tše tše tharo obviously motho ke ga sa robala gabotse wa tlaišega so go botlhokwa gore go bona gore motho o o tlhokofetše ka molape ene a sa tlhokofale gabotse nyakišišang tswelang ka ntle le korona go diragala eng le kgone go thuša ngwane lo a gabo lena le kgone go thuša ngwane lo a gabo lena gore a robale ka nete ene le batho bana le ba mo direlelo tšeo ba šale ba swabile

so gantso e ra gore ge motho a ka palela ba ka se kgone go kry-a ngaka e le gore ka kgona go mmuša ba gore a ka sa kgona go bua mara ngaka e o tshwanetse make sure gore yena motho a tlhokofale ka nnete ba palele ko šomiša spirit sa gage ke ka mokgwa e tshwanetse e bereke ka gona ye e bereke le gana mola lebitleng e thekge lebitla lele batho ba ba felelwe ke maatla ke be ke rata go shera le lena baka gešo le ka e kry-a gape eh, mo google le tla se kry-a story sela le sebaleng um ge ke se lebeletše le daily sane ba se publishitše ke no sena ba e publishitše neng le daily sane ba e publishitše so gana mo ka be ke ne le abome ka bo di-two di-three tša may e ba e publishitše ke sure ya gore ba bantšhi le setse le e badile ebile go ba be le gore a se lebale ke no re ke e shere le lena rena as re le setšhaba nto re ka go e dira kore re rapelele lapa leke re rapelele le yena motho o e leng gore ba mmerekile ka mokgwa ba mmerekileng ka gona ge e le gore o tla kgona go boya a boye ge e le gore ka mokgwa ba berekileng ka gona a ka se kgone go boya mara modimo a mo tšee ka nnete badimo ba gage ba mo tšee ka nnete a robale boroko batho bale ba palelwe ko mo šomiša le meleko ye e boele morago mo e tswang gona a re ba bjeng ka dithapelo ke a le leboga